Күзләр күңел көзгесе. Күзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Җанлы сөйләм, ихлас аралашу күзгә күз карашып тапшыруында.
Театр йоклаган дәртне уятыр, дип, әдип юкка гына әйтмәгән. Сәхнә дөньясында безнең дөньябыз да яши. Читтән үзебезне ихлас күзәтер өчен спектакльләргә барабыз. Карап, сокланып кайтабыз. Тискәре рольләргә күз салып нәфрәтләнәбез. Уңай рольләрне карап сөенәбез, аларга охшарга тырышабыз. Тормышта да, сәхнәдә дә алда әйтеп үтелгәннәремне раслый-раслый, исбатлый-исбатлый матур гомер еллары үтеп, биеклекләр яулаган бүгенге героем театр дөньясыннан, аңладыгыз. Күзгә-күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы, мин аның авторы Зифа Нагаева кунагыма һәм сезгә хәерле сәгатьтә диеп эндәшәм. Сәүия апа, ихлас сәламләп, матур биеклекләргә тукталышта булсак, без инде сезне Башкортостан халкы, Башкортостаннан читтә яшәгән татар-башкорт халкы бик яратып караучылар, бик ихтирам иткән рольләрегез аша күңелегезгә кереп, шунда яшәп алган мизгелләрне кичергәннәр белән Телевизор караучылар белән бергә-бергә рәхәт мизгелләр бүген кичерербез дип уйлыйсы килә. Менә шулай яши-яши, гомерне сүтә-сүтә килгән титуллар, бүген генә барлыкка килмәгән. Иң беренче мин сезне чакыргач студиягә, тапшыруга, сез болай дидегез. Әй, Зифа, хәзер инде яшь чак түгел бит. Назран картаелып та киткән, өлкәнәюе дә бар. Бик үк әллә бармасам да ярар дигәч, мин инде азрак кына кыенсыныбрак киттем дә, шуннан әле килгәч, карагач Сәвия апага, әле яшәрәсе килеп, көзгегә караганчы, Сәвия апа кебек Матур ханымнарга карыйсы килә, карайсы, карыйсы иде һәм кабатлыйсы иде, киелгән киемнән алып, зәвыклы итеп үзен рольләрдә күрсәтә белгәннәренә тукталып һәм инде матур итеп тезмә-тез сөйләнгәннәре, һәммәсен, һәммәсен бербөтен итеп Сәвия апаны тудырган. Сәвия апа шулай да картаю нидәдер чагылыш табамы, әзрәк Сиздерә башлыймы ул? Ничек була ул? Менә ничек, нишләп сез бу сүзгә... Зифа ханым, беренчедән, э, тамашачыларыбыз безне карыйлар әле бит, мин алар белән исәнләшәсем килә. Чөнки мин тамашачы белән бергә кушылып э, яши торган бер э, кешемен дип уйлыймын үземне. Исәннәрсезме, хөрмәтле вә гыйззәтле тамашачыларыбыз. Менә без Зифа ханым чынлап та мине бирегә чакыргач, бу сөйләшүгә Мин мондый сөйләшүләргә, туры эфирларга күптән йөремим. Үземне беләм, хәле, хәлемне беләм, яшемне беләм. Ә шуңа күрә перчаткалар да киеп утырдым. Чөнки бакча эшләрендә йөреп кул үзенең э, таушалганлыгын күрсәтә бүген. Ә, ә эш мәсьәләләренә килгәндә, э, соравыгызга килгәндә, Яшәлә инде, Ходай биргән гомерне яшибез, Зифа ханым. Әлһәмделиллаһи шөкер, шушы яшькә килеп җитүемә үзем хатта аптырап та куям. Ә бит минем тиңдәшләремнең күбесе минем яшькә килеп җитәлмәгәннәр бик күпләр. Шуларны уйлыймын да, Аллаһы Тәгаләгә Олы рәхмәтемне белдерәм. Мин әтием, әниемнең иң соңгы балалары булып тусам да, уникенче балалары булып тусам да, алар миңа корычтай сәламәтлек биреп тудырганнар. Мин чирләп, чирләшкә булып йончып яшәмәдем. Әлһәмделиллаһи шөкер, шайтан колагын бу вакытта куймасын безгә табан. Мин шул яктан бик канәгатьмен. Ә, шуннан...
Ә картаю шулай да, нишләптер күңелдә ризалык, ризалашу булмаса да, картлык дигән сүзне ышкындыргач сәүя апа кадәр сәүя апа ышкынды ул ышкынды әй картлык э, картлыкны ничек аңлыйсың бит картлык минем яшьтә э, мич башына менеп утыручылар да бик күп бит әле әй бит Ә мин, әлһәмделиллаһи шөкер, республикабызның иң зур сәхнәләренең берсендә гөрләтеп спектакльләр уйнап яшим бүген. Бу картлыкның бер картлык дигән бер нәрсә бар. Элек мин яшь вакытта картларны уйнарга туры килгәндә, битемнең төрле йиренә сызыклар сызып уйныйдыр идем, карт булып күренер өчен. Бүген мин рәхәтләнеп грим дә салмыйча чыгып уйныймын. Картлыкның үзенең бер кирәк вакыты кичерәм дип уйлыймын үземчә. Бигрәк матур җавап! Һәм әйтәсе килә, Сәвия апа килеп утыргач, авызын ачып сөйли башлау белән, мин театрда утырам, мин спектакль карыйм, дигән хис барлыкка килде миндә. Хәтта шул үзе әйтеп киткән перчаткаларын да. Соклангыч, соклангыч! Әйтәләр бит, Сәвия апа, театр гардеробтан башлана, диләр, кием-салым чишенгән җирдән. Ә инде. Бүгенге безнең студиябезнең кунагының кием салу зәвыклы күңеленнән, шул ук перчаткаларыннан, шул ук матур рольләреннән, шул ук матур фикерләреннән кинәнештә булырбыздыр. Әйе, байтак еллар үтелгән хезмәттә, театрга хезмәттә Сәвия апа, соклангыч, чын-чынында ничә еллар үтсә дә, сез инде өлкәнәю рольләрен уйнаганда да, сез безнең өчен һаман мәңге күңеле белән дәрт, яшь Сәвия Павлов каласыз. Ә инде элекке үткән вакытларга кайтканда, күңелгә рәхәт э, җирләргә тукталганда Нуриман районы Иске Исай авылында үзегез әйтеп киттегез. 12 бала кебек. Теге каймак төбенә төшеп кенә кала касмак мыкрыйлар бит. Нидә? Ипи мишкәсенең тәмлесен. Менә шуның кебек әллә үзенә Сәвия апа җыеп кына, тырнап кына бөтенесеннән калган тәмле кәчләрне җыйды микән? Әллә бөтенесенә караганда да җөпләп куючы түземле бер бала булып үсте микән? Әти-әнисе Гөлъямал апа белән Гыйльметлислам абыйның шушы төпчек баласы аларның матур яшьлек елларына нокта да куючы булган бит, шулаймы? Шулай булгандыр, шулай булгандыр. Бу хакларда да. Әйе, мин бик догалы гаиләдә үстем. Әти-әнием өлкәннәр иде бит инде мине тапканда. Алар шул тиклем мине иркәләп үстерделәр. Чөнки баштагы балалар, кызлар, кызлар, кызлар, аннан малайлар, малайлар, малайлар, малайлар, и мин туганмын. Шулай булгач, мин кадерле булганмындыр ул. Чөнки күмәк булсак та, мин күмәк гаиләдә үсмәдем. Без, мин күземне ачканда, минем Наил абыем бар иде, и Рәшит абыем бар иде Кырымда. Калганнары өйләнешеп беткәннәр, кемдер Уфада укый, кемдер тегендә эшли, алар таралганнар иде. Шул Рәшит абыем, 31 нче елгы Рәшит абыем белән бергәрәк үстек инде, мәрхүм, ул да мәрхүм булып калды хәзер. Ул дәфтәргәме, каләмгәме кычкырыша башласак, мине кычкырта башласалар, әтием әйтәдер, и Кычкыртмагыз, ул кыз бала! Гел шуны сызык өстенә алып әйтәдер ие, ул кыз бала, кычкыртмагыз! Мин шуңа күрә мине кычкыртырга ярамыйдыр диебрәк тәрбияләнеп гел генә үскән дә, иркә үстем. Мине бернәрсәдән дә тыймадылар, тегендә бармыйсың, моны эшләмисең, тегеләй әйтәсең, болай диктат булмады минем гаиләмдә. Безнең Әтием, әтиең нәрсә итер дигән сүз белән үстек. Әни үзе хәл итмидер, хәл итә инде ул. Ну, гел генә гаилә башлыгы, гаилә башлыгы әтине әйтәдер. Менә ул матур күренешне мин бүген бөтен кешегә шуны бирер идем. Э, чөнки әтиләрнең э, баһасы түбәнәйгән заманда яшибез булса кирәк дип уйлыйм мин. Ә нинди матур э, ни булган өлкәннәрнең әтиең нәрсә итер? Ә бит әни үзе аны хәл иткән уже. Җибәрсә җибәрә, бирсә бирә, э, ул хәл иткән. Ну, әтиең аша. Әти, әти булгач инде ул әти, шулай дим, обязательно ул каршы килми. Менә нинди матур аңлашыладыр, нинди матур гаиләдә э, ни булган. мөхит мөхит булган җылы әйе кадәрле әйе тәрбияле әһәмияткә ия сыйфатлар әһәмияткә ия сыйфат ирләрнең бәһасе төште без төшерәбез без бүген алар белән ярышып Тигез хокук биргәннәктән килеп чыга бу. Алар белән, ирләр белән ярышып, без гаиләдә дә, балаларга да без, без, мин, мин, әти түгел, әтиең дия торган сыйфат. Сәвия апа, шуның белән өстебезгә җаваплылыкны да үзебез теләп, юкка, юк, күбрәк алабыз. Юкка алганбыз.
Иркә әйләнеп кенә яшәргә хатын-кыз булып, аш калдырабыз. Көчсез булган булып кына. Кыланып. Шул кылануны алмаганбыз без. Хәзер, может, киләсе буыннар алырлар, аны алырга кирәк. Чөнки барыбер дә без көчсез дигән якта калырга тиешбез. Без көчлебез үзебезнең урыныбызда. Иребезгә дә без көчле, балаларга да. Ләкин без көчсезлекне уйнарга тиешбез. Сәвия апа, шул урында гына, шул көчсез сүзенең тирәсендә әйләнгән, ди, утка әйләнгән күбәләк кебек буталыйм әле. Көчсез, көчсез чакларыгыз булдымы? Бик көчле сез, ихтыярыгыз көчле сезнең. Көчсез.
Ах, минем биографиям көчсез, көчсез булып утырырга мөмкинчелек булмагандыр. Э, көчсез э, менә шул э, мин үземнең гаиләмнең пәрдәсен бөтенләй ачасым килми шушы тапшыруларда. Чөнки шулайрак туры килде инде. Мин беренче гаиләмнән ике баланы тәрбияләдем отчим белән. Менә кемгә көчсез булып утырыйм мин? Миңа ул булмады. Әмма ләкин э, мин юл бирергә тырыштым икенче иптәшемә, акыл килгән иде миңа. Э, аны тыңлагыз, ул нәрсә әйтә? Ул кушкан, ул дөрес, аныкы дөрес дип чыга торган идем. Андый моментлар минем булды. Әмма ләкин Барыбер дә тормышның төп йөген төп нигә тартырга җигелгән кеше булыбрак яшәдем булса кирәк, дип уйлыйм. Шул икенче иптәшем белән тормышымны кора башлагач кына ниндидер таяныр кешем булды, ниндидер тормыш мәшәкатьләрен аударыр кешем булды. Ул балаларны да ул карады, дәресләрен дә ул әзерләде. Мин салып киткән ашны пешереп бетереп, балаларны ашатучы да ул булды шикеллерәк. Мин гастрольдә икешәр ай йөргәндә, балаларны караучы да ул булды. Дәресләрен әзерләүче, шахмат уйнаучы, лыжалар белән алып чыгып китүче, бөтен нәрсәләр шул булды. Шуннан авыр эшне Әниегезгә эшләтмәгез, әниегезгә ял итегез, ял иттерегез дигән әйберләр, әнә шунда әзрәк көчсезлекне уйнадым булса кирәк. Әйе, әйе. Бу ихлас уйналган роль булып чыга. Ихлас, әйе. Чөнки чынлап та терәлер кешегез булган. Әйе, әйе. Ходай шулайрак борма бирде минем язмышымда, гаиләмдә.
Аллаһы Тәгалә гел көчле-көчле булып килә белгәнгә, Сәвия чак кына көчсезләндерә име әле үзен хакында. Әзрәк кенә Әйе, тибегәнне Ходай- ычкындыр дип әйткән кебек булган. Шулай Аллаһы бит? Тәгалә ул көнне күрс- күрсәтеп алды миңа, ә, рәхмәтлемен. Бик, әмма ләкин менә 40 елыбызны үткәрәбез дип әзерләнеп Әйе, ятканда әйе. гына, э, капыл гына вафат булып куйды. Дидә чирләп ятмады. Кайтуыма э, обширный инфаркт утырган килеш, газет укып утырган килеш кенә үлде. Бер радиода эшләгән вакытларым хәтеремдә шарыкта. Аңа әле радиосының үзенә тукталырбыз без, Зәвия апа. Шунда лифтта бергә менгән идек эшкә, 11 нче этажда. Хәтерегездә Мөмин Гаҗиба урамында шунда сез бик күңелсез идегез. Сез килеп керсәгез, кояш кебек өйрәнгәнбез. Безнең бөтенебезгә дә җылы бүлә, исәнмесез, хәлләрегез, гаиләдә ничексез? Э, безнең бөтенебезне сорашып, шулай олы әнкәй кебек булдыгыз. Шул вакытлар без яшьрәк чаклар. Шунда бик хәлем Әйбәт түгел әле, бик кадерле кешемне югалттым, дип, бик шулай өзелеп кенә әйткән идегез. Менә ничә еллар үтеп китте хәзер вафатына да. Шуңа күрә әле дә шундый матурлыклар, матур истәлекләр күңелдә яңарып кына тора, терелеп кенә тора шундый кеше турында. Рәхмәтле булып сезнең тарафлардан. Юкка гына түгел, ике ул үстереп, аларга тәрбия биреп, белем биргәнсез һәм бу вакытта менә пәрдә дидегез бит әле. Пәрдәнең бу ягы бар, болар пәрдә артында. Әйе. Болар пәрдә артында, пәрдә, пәрдәнең алдында да шул язмышларны уйна. Э, кешенең язмышларын, телгәләнгәннәрен, аерылуларны, кавышуларны сәхнәнең бу ягына чыгып, үзеңнең дөньяңда матурлыклар булдырырга тырышу. Күлмәгеңне салып кайтып китеп була театрдан күңелең белән чишенеп кайтып булмый торгандыр Сәвия апа. Ай, матур сүз Бәләкәй әйтәсең. чакта рәхмәт. Матур сүз. Бәләкәй чакта э, чөнки мин сезгә электән гашыйкмын. Бәләкәй чакта без курчак уйнап үстек. Әйе, әйе. Бик сез барча, сез үскәндә ул бөтенләй бик булмагандыр, чүпрәктән генә эшләп уйнаганнар дип әни әйтә Чүпрәктән ясап бирәләр, и, курчак, бәйләп болай, баш болай. Әйе, ә Сәвия апа әллә театр уйнап үсте микән?
Театр уйнап үстем. Монсы дөреслек бар. Э, сугыш вакыты баласы бит мин. Шул вакытта хәтерлим, бөтен ирләр сугышка китеп беткәннәр. Шунда минем әтием күп карт кешеләр генә, кирәкмәгән кешеләр. Минем әтием ике сугыш үткәргән ул, фин һәм герман сугышын, шуңа күрә карт бит инде. Шул вакытта укытучылар, беренче класстан ук хәтерлим, укытучыларым ир киемнәрен киенеп, Спектакльләр уйныйлар и, балалар ролендә мин керәдер им. Без уйныйбыз, без концерт куябыз, җырлыйбыз, биибез анда, әллә нинди ансамбльләр оештыралар иде, без тарактан кәгазь итеп тә уйныйбыз, мин, ниләр, мандолиналар, бидрә төпләре кагып. Менә фольклорный нигә өндәгән булганнар, үзләренчә. Без шуларны мәҗ килеп, көн дә клубта. Дәрестән кайтабыз да, дәресне әзерлибезме көн дә клубта. Көн дә, көн дә, көн дә. Менә мөхит, шушы мөхиттә укытучыларым шуңа өндәгәннәр. Абыйларым, хәтерлим, җилкәләренә утыртып клубка алып барганнарын хәтерлим мин. Шуннан бирле юнәлеш бирелгәндер. Шуннан бер укытучым бар иде. Оныта алмыйм, Наилә Янбухтина, Наилә Хәбибуловна. Ул үзе гитми дә, аккордеонда синең кебек уйнап җибәрер иде. Үзе җырлап җибәрер, үзе чибәр иде, черненькая такая, кара, шомырт кебек күзле, матур ханым иде. Химбиологиядән укытадыр иде. Шул концертлар оештырадыр идек. Безне авыл саен йөртәдер идек. Шул укытучымны яраткан өчен химия, биология фәннәрен яратып укыдым. Башка фәннәрне бик яраттым дип әйтмим.
Театр дөньясына җырга мөкиббән баланың башка дәреслекләрдә, фәннәрдә нишләптер укуы, белем ягы аксый. Моның белән килешеп бетә микән Сәвия апа? Чөнки менә укып матур иттереп чыккансыз, ә э, ул бар инде ул яратканрак э, дәреслекләр. Фәннәр. Бар инде бик бик үк өнәп бетмәгәннәре дә бар бит инде. Мәктәпне укып бетеп, шул театр һаман килә килә килә күңелдә үскән, чүпрәләнгән, чүпрә куерган, кабарган, кабарып пешкән кая китте Сәвия апа? Әйе, шул кабарып пеште. Шуннан театральныйга килдем бит инде мин. Уфага. Уфага.
49 нчы ел дип миңа әйткән идегез. 49 нчы елны
миңа минем укытучы иде абыем, җиңгәшәм, укытучылар ие. Э, җиңгәшәм бер э, укытучылар конференциясенә Уфага килгәндә торганда күргән объявление театральный училищега алалар дип. Шушында минем исемнән заявление язып киткән. Шуннан ул әйтте, инде менә шулай, шулай дип, әтимнәр, әнимнәргә әйтте. Шуннан миңа чакыру килеп төште. Утыртып җибәрделәр мине бер открытый автобус түгел ул. Нәрсә дип, грузовой машина ничек ачык, Орта ачык. Дөбердәп тора ачыктык фанер ниләре, шунда утырып селкенеп, селкенеп киттем. Бер фляга бал салдылар, озын

Бер танышым юк. Театральный училищеның адресына гына килеп кердем. Керсәм, минем кебек авыл балалары туп-тулы. Кырмыскалыдан, Бозавъяздан күпләр, э, Салиховлар беләсез бит инде, Рафаэль Салиховлар шунда. Э, шуннан соң экзамен, иртәгә экзамен дигән көнне мин әзерләнмәгәнмен. Җырлыймын да, биимен дә, мин барысын да эшлим, этюд дигәнне белмим мин. Урысча белмим, белмим. Бу нәрсә икән дип Әйе, фортепиано, пианиноның тавышын ишетмәгәнмен мин, белмим. Шуннан соң э, берәм-берәм керә башладылар экзаменга. Бик күп балалар инде анда торабыз. Э, оперныйның астында элек зур зал бар иде. Аны аннулировать иттеләр, бетте ул хәзер. Элек шунда без шунда укып, шунда биеп, шунда укып чыктык. Шушында алалар экзамен, озын өстәлгә тезелеп утырганнар, мәһабәт абыйлар, мәһабәт апалар утырганнар, берсен дә танымыйм бит инде мин, каян белсен, ундүрт яшьлек бала, унбишкә генә киткәнмен. Шуннан соң.

Мин тапочка гына кигәм, носки белән, главный, ап-ак носки белән. Бәйләгән носки белән бер. Йөр, юк, йөреп чык бәйләнмәгән. Бәйләнмәгән. Юк, инде укытучылар. Әллә бәйләнгән дә дип тора. Юк, җибәрделәр, йөреп чыктым. Шуннан соң этюд эшләргә кушалар. Менә сугыш вакыты бит инде безгә э, таныш әйбер. Э, син медсестрасың, ранен булгансың, менә хәзер син рәхәтләнгәнсең, сусагансың, менә су эзләсең, шуышып киләсең, аякларың беткән синең. Шул залны бөтен тузанын суырып мин шуыштым. Шушы рольнең шуыштым. Шуннан образын имеш суу килеп таптым. Шуннан шуны эчә башлаганым, по-моему, идәнне яларга да уйлаганмындыр. Юк, юк, юк, юк, беттерде бу, аңлашылды диделәр. Тор, мине тор, тор, тор диделәр уже. Шуннан соң Җырлый беләсеңме, диделәр. Юк, дидем, мин җырламыйм, дидем. Ничек, а-а, җырламагач, ди. Юк, җырлыйм, мин әйтәм, мин хор җырлыйм. Әйе, әйе.
Хор, хорда җырлыйбыз бит инде, хор җырлыйм. Ду, берәй хорны җырладыгыз. Шуннан, эх, тача, крас, тача, дигәнне, урысча өйрәт, гел урысча җырлый идек без. Шушыны җырлап күрсәттем. Я, ярый. Шуны аны сөйли беләсеңме? Бер кыз белән кичтән генә әзерләнгән идек, дүрт кенә куплетлы бер шигырь, басня, басня укып күрсәттем. Бәләкәй генә инде ул. Шуны укып күрсәттем, сөйләп күрсәттем. Мин чыккач та аңладым, что мин үттем икән. И, нинди зур Анда җылашып торалар, уф, дерелдәшеп торалар, нәрсә булыр, нәрсә булыр. Миндә дә ул әйбер бар, но ул полностью түгел, мин әзрәк тегендә аңладым уже. Әй, әй, әй, җылылыкны аңладым, бу юкка түгелден аңладым. Шулай итеп мин конкурссыз, нисез үтеп киттем. Шулай башладым мин. Сөяпа. Менә шулай матур башланган. Сез бит әле хәтта минем ишетүемчә 4 еллыкны Ленин бабай кебек укып 3 елда чыккансыз. Ансы да дөресме? Дөрес, дөрес, ансы да дөрес. Алдылар э, театральный училище 4 еллык иде. Ул художественный театральный училище дип аталадыр ие, анда художниклар бер отделда укыйлар ие, һәм артистлар, драма артистлары. Шушы дүртьеллыкны бер семестр укып кайтып киттем, каникулга кайтарып җибәрделәр. Килүемә приказ, ни, сәү, анда приказ тора сиңа, диләр. Төшеп карадым. Куркмыйм инде, приказ бит әле уволить дияргә дә мөмкин, ил. Э, Төшеп укып карасам, э, Басыров, э, ни, Миястәр Басыров һәм Сәүя Сираеваны перевести на второй курс дип язганнар. Шундагы җылавым, тегеләргә өйрәндем бит инде, дусларым уже, өйрәндем, бүлмәдә дә бергә торабыз тегеләр белән. И Шуннан директорга кереп киттем. Анда фронтовик ный иде, Кадыров агай директор иде. Җылыймын, мин күчмим, дибен. Шуннан Кырыма килеп утырды. Балам, ди, әтиең ни хәлдә? Мин әйтәм, шулай-шулай сөйләдем, әтием шулай, ике фронттан кайткан олы кеше-фәлән. Менә пенсия алалар, пенсионер, унөч тәңкә пенсия алалар. Шуннан соң Аркамнан сөеп, Әй, кызым, ди, үзең уйлап кара әле, ди, менә әтиең, әниең картлар хәзер, ди. Син дүрт ел укытырга тиешләр алар сине. Ә сине өч елда алар чыгаралар. Син өч елдан соң үзең акча итеп аларга ярдәм итә башлыйсың, дип үгетләгәч, Ярар, дип чыгып киттем. Әй, аны төптән аңлап бетмәгән бит инде Сәвия апа ул вакытта. Укысам, тизрәк укып бетсәм, димәк, кулымнан килә, булдырам да эшли башлыйм дигән әйбер юк әле ул вакытта. Юк, юк, ул башка килми әле пока. Шушылай итеп, мин укып чыктым. Илшат Юмагулов, Рәйсә Сайфуллина, Вазыйх Сайфуллиннар, шуннан соң Шамил Рахматуллин, Әнисә Дилмухаметова, менә минем курсташларым. Шулар белән Бик кызыклы шәхесләр бүгенгесе көнне янлыкта. Бөтенесе дә, берсе дә юкка чыгып калмады. Рауилә Хаҗиева танцовщица булып китте. Ратмир, менә минем курсташларым, шушылар белән бер елны укып чыктык без. Сәвия апа, шул театр училищесында шулкадәр сәләтле кешеләр арасында укыганда, авылдан килгән кыз, мин әле күз алдына китерәм, теге шундый береткаларга менә брошкаларны матур итеп кадап, ак носкилар белән йөргәндә, берәр егетнең күзе төшеп өлгереп калды микән укып чыгып киткәнче? Дүрт елны өч елга да әйләндергәч, милек. Килеп кергәч тә. Бер җегет күз салды һәм бернинди башка кешегә карарга ирек бирмәде. Минем югыйсә авылда җегетем бар иде. Искиткеч ди. Мин ярату килмәгән иде әле. Мин әле бала бит. Мәхәббәт килмәгән. Күңел өлгермәгән. Өлгермәгән әле. Өлгермәгәнмен бит инде. Ну бу өченче курсны бетергән иде инде театральныйның. Ул дүртенчедә укый. Мин килеп кенә кердем беренчегә. Менә шушында ул мине сагалап торып, бер уңга да, сулга да җибәртмичә, бәк матур итеп ухаживать итеп, ул кинотеатрларга йөретеп, мин экзамен биргәндә, миңа төргәк-төргәк күчтәнәчләр җибәреп, мин килмим, мешать итмим аңа дип, менә нинди әдәплелек, әй бит! Шундый матур әйберләрен мин искә ала бардым аның. Күчтәнәч җибәрә, мин килмим, ди, укысын, дәрескә әзерләнсен. Шулай итеп аның күчтәнәчен ашап, студент аш бит инде. Э, экзаменнарга әзерләнеп, экзаменнарымны бик матур бирдем мин. Һәм инде шундый матурлыктан, шундый э, мөхит, матур мөхиттән, э, теге урыс телендә әйтсәк, микроклимат дибез, шундый рәхәт булган җирдән капыл зур дөньяга чыгып китәргә кирәк. Зур тормышка аяк басып, Анда инде үзеңне расларга, иң беренче юллама алып, кая киткәннәр хакында җылы гына итеп искә алган идегез, ишеттерик әле телевизор караучыларыбызга. Юлламаны алган булгансыз Салават театрына. Салават театрына.
Ходай Тәгалә миңа шул Салават театрына китәргә тиеш булганмын. Миңа шул юлламаны бирде. Шуннан соң юлламаны алган вакытта шул ук егетем дә утыра Кырымда. Менә ул акыллырак булган, биш яшькә миннән өлкәнрәк бит инде. Һәм мин юлламаны алып чыгу, беренче бүлгән вакытта мине Академ театрына диделәр. Шушы ният белән йөрдек, йөрдек тә, инде заключительныйда мин Салават театрына килеп эләктем. Шуннан соң алды да юлламаны, бармыйсың. Салават анда бармый соң, диде. Аны тыңлап, кертеп бир, диде. Шундук юлламамны алып кертеп бирдем дә, аптырап калдылар анда, тоже кемнәрдер бар и бит инде, шул юлламаны биреп утыручы министр культуры түгел и әле ул, управляющий культурой дип аталадыр име, шушы абый аптырап калды, шуннан кертеп бирдем дә. Бушлыкта калдым, нәрсә эшлим соң мин? Нигә, ә, нигә бирәсең дип сорагач, укырга китәм. Кая барасың? Медицинскийга дидем. Башымда да юк әйберне әйттем. Капыл.
Алдаштым булды.
Миңа нәрсә килде? Әйе, мин әйтә алмыйм бит инде, минем җегетем утыра, ул мине җибәрми дип әйтә алмыйм. Э, югыйсә мин җегетемнән бернинди бәйләнеш юк әле. Йөрибез генә. Сәвия э, Валерий Ирфанович әйтте, сине академ театрына алар все-таки диде. Всё, шул сүз бетте. Ятабыз, ятабыз, яшибез. Дарига ире белән тегендә, ә мин общежитиедә берничә кыз ятабыз инде. Кемдер анда э, направление Алтай краена китергә әзерләнеп ята, кемдер кайда. Ә минем бернинди ни юк. Тәгаенләнеш юк, бернинди балалык, акыл юк. Шулай ята-ята, шуннан бер ни подругам белән дус кызым белән ятабыз әле, Сатир Ахметов да, Рахимова да минем белән укыды. Икәүләп ул чибәр, урамнан китеп барабыз инде, нидә, Ленин урамыннан, оперный театрга каршы, безнең йыр укытучыбыз Зоя Александровна тора, безне кочаклап алды. Ой, мои дорогие золотые, мои, мои, ай-яй-яй-яй, тора ул Тихомиров дигән дирижер, беләсеңдер бәлки. Син же музыкант, белмисеңме? Әй, әй, әй. Тихомиров дигән знаменитый дирижер белән торалар икән, ә без белмибез әле аны. Менә ди, м, аның хәзер имя отчествосын оныттым. Менә сиңа ди, галаса ди. Алар җыялар икән. Теге декада булды бит, 55 елны башкорт декадасы Мәскәүдә булдымы башкорт? Әй, Ана әй. шуның өчен ансамбль песни и пляски төзиләр икән филармониядә. Вот тебе галаса, диде. Ни Тихомиров кай, икебезнең кулыбызны тоттырды да, не отпускай никуда, вот иди послушай, убедишься сам, диде дә безне тоттырды да җибәрде. Тихомиров китеп бара икән филармониягә, аерылыштык, алып китте безне култыклап. Әлеге баягы тавышларыбызны, без уже тавышны кычкыра беләбез, укыдык бит инде, җырдан укыдык, сольфеджиоларны беләбез барсын да. Тыңлап карады да. Заявление языгыз дип утыртты да куйды. Филармониядә торып калдык шулай итеп. И.
Менә еллар үткәч, шул яңалардан кайтып, барыбер академ театрда э, зав труппы дип әйттегез ул вакытта, труппа җитәкчесе булып эшләп китәргә Әйе, Салаватка барып кайттым мин шуннан. Теге э, катавасийлар, тормыш сатавасиеннан соң киттем Салаватка, Салаваттан кайттым да, э, Асанбаев агай директор иде академ театрында. Ул Салаватка да мине алган иде ул директор булып эшләгән вакытында. Әй, хәзер китергәннәр, мин эшләп кайтканчы академга директор булып утыртканнар. Ә мин, Чакырта мине, чакырта, нигә, академ театрына сине чакыралар, диделәр, звонок булган. Шуннан ике көн чакыралар инде, диделәр, мин барып кергәндә. Шуннан барсам. Йөгердем инде, академга артистка итеп алалар дим бит инде. Йөгердем, барсам, э, әлеге шул Вали Гирфач Бәриганың ире белән э, шушы Асанбаев агай драматург Асанбаев директор Нәҗиб театры ул Асанбаев. вакытта әйтәләр, Сәвия, син буталып йөрмә теләсә кайда, синең эшең театрда, менә э, зав труппе кирәк, срочно. Анда Карамышев агайның хәләл лифты эшләгән Наҗия ханым. Ул китә, увольняться итә. Пенсия яше җиткән. Утырасың, ничек анда мин инде каушап калдым, ничек мин завтрупой булып утырам, мин артистка буласым килә. Я же артистка, дипломированный. Шуннан соң әйттем, бу сүзне дә әйттем, мин әйтәм, мин уйныйсым килә. Артистка булып уйныйсым килә. Бер-ике ел утырырсың, күрәсең бит, состав нинди карт, диделәр. Бөтенесе картаеп беткән, алар барысы да пенсиягә китәчәк, син бер-ике елдан син күчәсең театрга, диделәр. Шулай иттереп, мин завтруппа булып эшләп башладым.
Шулай итеп, Академтеатр, Салават театры берникадәр килә-килә, Йөгерә-йөгерә еллар тәҗрибә тупландырып килгән Цой апа бүгенгесе көнне Нур театры. Менә Нур театрында инде рольләргә дә тукталырбыз хәзер. Нур театры турында мөһимрәк итеп тә тукталыш ясап китәсе килә. Безнең өчен бик якын театр. Телебезне, динебезне, мәгънәбезне зәвыклы булган шушы татар мөхитен, татарның моңын, җырын Таныта белгән, күрсәтә белгән театрыбыз. Бер дә куркмыйча әйтәм. Дөрес Нур әйтәсең. татар дәүләт театры Дөрес турында әйтәсең, мин дә Сезне ул- ишетәсе килә. Мин дә бик яратам ул театрны, бик нык яратам бу театрны. Мине әйтеп китәсем килә, артистка итеп күрсәткән, э, чын артистка итеп күрсәткән кешене дә әйтәсем килә. Э, Беренчедән, Фәйзи агай, Рифкать Фәйзи, сез белмисез аны, Юк, режиссер бар иде. Мине академ театрда, бәлки, җәелдереп артистка итеп күрсәтә алмагандыр әле. Чөнки кемнәрдәндер калган әйберләр, рольләр генә уйнарга да туры килде миңа. Күбрәк массада да йөрергә туры килде миңа. Фәйзи, Рифкать Фәйзи агай мине чакырып алып, гел телевидениедә спектакльләр куя иде ул. Зур масштаблы, дүртәр пәрдәле әйберләр куя иде. Ул чакырып уйнатып мине Тамашачыларга менә артистка дип күрсәтте. Ике исемне шуннан алдым, народный исемнәрен дә, соң бирсәләр дә. Тамашачыма рәхмәт. Бу вакыт эчендә мине ошо академда эшләгән вакытта тамашачым миңа эркелеп мине күтәрде, менә шулай. Сәвия апа менә Нур театры турында сөйләгәч, бүгенгесе көнне сирәкләп булса да барабыз театрга. Мин үзем шәхсән дә шул Сәвия апа уйнаган көнне барып күрергә дип вакыт бүлсәң иде дип, үземне тиргәп тә алам кайбер вакыт. Нишләп йөгерәсең, заманның бер вакыты тукталмый, барырга кирәк, күреп калырга кирәк, исән чакларында уйнаган рольләрен сеңдереп кайтырга кирәк дип, менә шул рольләр Нур театрындагы бүгенге рольләр кайсы спектакльләрдә Сәвиясез булмый? Халык та шулай ди бит. Кайсылары икән ул? Мин үземне ул кадәр зур сүз әйтергә кыймыймын, минсез булмый дип, минсез була. Әмма ләкин бу театр, Нур театрында әлеге уйнаган рольләремдә Әйе шул, менә ул мактану да түгел, минсез булмыйдыр, бәлки. Мин ак әбиләрне уйныйм. Кемгә бирсеннәр ак әбине бүгенге көндә, әйбит. Менә әле башмагымдамы әле, әйе, мин уйный торган рольне аны Миненур Сәетова уйный. Искиткеч матур уйный. Әмма торалар да, синең ролең, диләр. Нишләп син уйнамыйсың, диләр. Миңа ул рәхәт тә, әмма яшьләр уйнарга тиеш бит уже. Яшьләр, мин әле берничә спектакльгә 50 яшен узган артисткалар әбине уйнасылары килми. Уйныйсыз, мин әйтәм. 50 яшьтә әбине уйнамаган артистка артистка була аламыни драма театрда, дип керткеләдем. Әйе, гел әнием яшь кызларны Гашыйк кызларны уйлыйсы килә бит, сәхнәдә генә булса да. Юк, бирмиләр малай, танау, танау. Танау кума, нык көлмә, башыңа урдым. Кызурлауда мин Резидә Фахруллинаны керттем. Уйныйсыңмы дип әйтәм. Уйнап йөри бит. Уйнарга тиешләр. Мин Нур театрына бик зур рәхмәтлемен. Шул мин уйный торган гына рольләрне Нур театрында булмасам, ул рольләр миңа академда тәтемәс иде. Урысча аны Полярная звезда диләр. Ишеткәне бармы? Полярная звезда. Менә шул казык йолдыз гел бер урында гына тора, берничек тә кузгалмый. Ә башка йолдызлар... Тирәли йөреп торалар. Менә шушы казык йолдыз тирәли әй-ләнәләр дә әй-ләнәләр. Әйе, ә очкан самолетлар да, йөзгән кораблар да шушы үзләренең юлларын шул казык йолдызга карап билгелиләр. Менә инде ул, нишлисең, мин кирәк. Мин кирәк. Минем тәҗрибә, теге вакытны тоям мин, ничек тотканнар, аларны мин беләм. Ә безнең әле бүгенге балалар чабата бәйләүне дә белеп бетермиләр бит әле алар. Алар бит бүгенге балалар. Ә мин ике буатны тоташтырып килгән, тоташтырып яшәүче бер актрисамын. Ак әни кебек. Әйе. Әниләр кебек.
Сәвия апа, менә рольдән Рольләргә чыгар алдыннан бар, рольдән кайтыш бар, гримеркаларга керү. Карап торсаң, театрның арткы ягында, кайбер вакыт булырга туры килә, пәрдәнең бу ягында кемнең ничек әзерләнеп чыкканы, кемдер укына, догаларын, аятьләрен укып ала, кемдер талисманнарын барлый, амулетларын, дип әйтәбез бит инде, тылсымлы итеп тотып торыйм ди, ничектер Аллага тапшыра, ролен чыга. Менә сәхнәгә чыгып китәргә тора Сәвия апа. Нинди халәттә каласыз шул вакытта? Мин мин дә укыйм. Мин дә укыйм. Чыгар алдыннан мин кулымны болай иттерәм. Ни өчен? Анда перчатка киеп чыгып булмый бит. Кул яшь Ул яшь күренсен өчен болай иттерәм. Хәзер башка артисткалар да моны мине күрделәр дә. Күрделәр, алай итә башладылар. Мин аны Рәгыйдә апалардан, ана шул Ләлә апалардан күреп эшлимен. Алар да чыгыр алдына болай әйтәләр, Нигә болай итәсез? дигәч, Менә кан тамырлары бүртеп күренеп тормасын. Әнә актер һәр детальне карый. Менә шушыны чыгам, укынам, мин дә укып чыгам. Шуннан соң мин бик күнегеп киттем. Мин чыккан саен кул чабалар. Әле мин сүз әйтмәдем. Хәзер күнегеп киттем. Соңгы елларда күнектем дә, кайбер вакытта чапмыйлар, каушап калам. Начар чыктым. Менә шундый бер бәләкәй генә кызыклы бер әкәмәтләре бар ул сәхнәнең. Нишләп чыкмадылар дип кыен булып китә. Менә өйрәтеп алгач үзегез, бу як, чөнки шундый итеп үзегезне бирә белгәч халыкка. Хәзер инде уйнап беттегез рольне, бу якка чыгасыз, пәрдәнең бу ягына. Әйе. Ул анда үзенә бер төрле тормыш кайный, ул икенче гаилә кебек, гримеркага киләсез. Әйе. Менә минем артистлардан, Нур театры артистларын ишеткәнем бар, ул безнең әни кебек Сәвия апа. тәкъдимнәре, хәтта кайберәү тәнкыйте бик кирәкле булып китә. Шуннан киңәшләр бирә. Җылы итеп, яхшырак уйнаган рольләрдә тагын да күңелне үстерә белә. Кайбер э, җирләрдә аксабрак киткән җирләре бездә дә күңел төшмәскә менә шундый матурлыкларда сез һаман да үз балаларыгыз кебекме анда? Алар минем балаларым күк. Чөнки мин бу Нур театрына килеп кергәндә, менә безнең төп труппа әле укып кына йөридер иде, дүртенче курста укыйлар, диплом алмаганнар иде әле алар. Нишләп алар минем балам булмасын? Мин аларның күземнең алдында чәчәк ничек чәчәк ата, шулай итеп күрәм, алар ничек үсәләр, ничек кемдер тоткарланып тора, кемдер үсә, кемдер уздырып җибәреп үсә, мин аларның һәрберсен тоям, һәрберсенә үземнең бәһам бар. Яратуымның иге-чиге юк. Шулай шул. Болай да типкәләмиләр, кырын карамыйлар, авыр сүз әйтмиләр. Килеп керүем белән хәлемне сорашып, күтәреп алып, Мин шундый мохиттә яшим, бәлки минем гомеремнең озынлыгы да шундадыр әле. Бөеклекне саклый торган, саклый алмый торган яклар бар. Менә сәләтле кешеләр дә, хәтта бик сәләтлеләр дә, Ничектер үзен менә шул бу җирендә була итергә ярамый, бу җирендә була итергә ярамый, формада булырга кирәк, кунакка баруыбны иртәгә спектаклен кичектереп Тыела, торырга әйе. кирәк. Күп нәрсәләрне үзегездә кысарга туры килдеме, сизелдеме шундый? Килде. Э, Әллә үзеннән үзе шундый кеше сезме? Юк.
Килде. Мин уйнаган көнне, менә әле әйттегез бит, мин чәйне дә уйлап эчәм. Менә әле көлерсез инде, без бит инде гөргери кияүләрен уйныйбыз. Анда мин ике аяксыз карчыкны уйныйм. Аяклар авырткан вакыт, аякларында баса алмый да ул, яучы итеп аны алып килә, күтәреп йөртәләр мине. Бу мәсьәләдән тагын бер кызык, э, Салаватка выезд белән бардык та, выездной спектакль белән. Ирле-хатынлы бер тамашачы антракт вакытында килеп, безнең администраторга тотып, Рәхмәт инде сезгә, Сәүия Сираева йөри алмаса да, алып килгәнсез, дип әйтә, ди. И Аллакаем!
Әле белми әле мин йөреп китәм соңыннан, белми әле ул тамашачы. Уйлаган. Шул хәтле рольне.
Ышанган мин аяксыз дип. Чынлап үзен уйнаган кебек. Шунда мине.
Альберт Шайхутдинов дигән актерыбыз, бәк талантлы актер ул. Э, шул тик беләбез, яратабыз.
Халык ярата, әйе. Э, ул күтәреп йөри. Менә шуны мин исәпләп, мин артык чәй дә эчмим. Аңа авыр булмасын димен. Мин менә йөзекләрне дә кимимен, аңа авыр булмасын димен. Тукталмый мөмкин түгел Шәрык радиосына. Минем ихтирамым. Театр аша гына түгел, минем булган сезгә мөнәсәбәтем, җылы карашым, ул инде Шәрык радиосында бергә эшләгән еллардан. И акты сулар, үтте еллар саен. Эй, матур яшәдек шунда. Шундый матур вакытлар бар иде. Һәм мин аннан киткәч тә, ничә еллар юлдашта эшләгәндә дә, Сәвия апа эшләгән вакытта радио кабызып авылыма кайтып җиткенче тыңлый торган идем. Шундый өлкәнәю ягына барганда да 75 яшьтә дә сез әле анда халыкны сөендереп утырдыгыз. Нинди урын били? Биләде Шәрык радиосы сезнең йөрәктә, сезнең җанда. Шәрык бик зур роль били. Беренчедән, тамашачылар белән аралаштыру. Анда бит туры эфирда утырасың. Анда китерәләр беленнәр, коймаклар, бәлешләр, үрдәкләр, казлар. Күпме рәхмәт алабыз. Тапшыру барган вакытта уже шылтыратып, әллә ничә кеше чиратта тора, рәхмәт әйтергә. Җыладык, рәхмәт. Бу тапшыруны ә бит түтәйләр генә түгел, бик билгеле шәхесләр шылтыратып рәхмәтләр әйтәләр иде. Бу Менә... шәрекне өйгә тапшыруларына. Шәрек радиосы шуңа да сезне яшәртеп, яшь калдыра торган. Аннан Шәрык радиосында урын булган. Без Шәрык радиосында э, сәнгатьнең йондызларын иң э, сәнгатьнең менә йондыз, йондызлары дип әйтәм инде йондызларын гына җыеп э, ике мәртәбә җыеп табын эшли дери шушы бабаян шушы шәрык радиосының генеральный директоры

Ой, бу инде Илшат Йомагуловлар, менә бөтенесе, Зәки Мәхмүтовлар, менә шуларны җыеп, йолдызларны җыеп, без э, шушындый бер ни эшли дидек. Ике мәртәбә. Сәвия апа, инде э, ахырына якынлашканда спектакльләрдән әллә ниләр уйнап, хәзер аптыратыр идек тә соң вакыт. Э, әллә нинди монологлар сөйләтер идем вакыт дибез шулай бит инде тапшыру кысаларына сыя торган вакытыбыз ләкин кызык мәзәк хәлләр булса бер икесенә кыскача тукталып китеп булмасын менә театр тормышы пәрдәнең артында нәрсә генә булмый чыгар вакытта чыга алмый калулар реплика бирер вакытта сүз онытылулар нинди район икәнен әйтә алмыйм инде Әйтергә дә кирәкмидер, Сабантуйлар вакыты бара. Бу әле мин Гафури театрында эшләгәндә, бер машина, автобус килеп туктадык иртән, бөтенесе Сабантуйда. Хуҗалар безне каршы алучы юк. Шуннан соң без бит инде теге сый-хөрмәттән кузгалып килгән кешеләр, хәзер инде ачыктык, утырабыз, көтеп утырабыз, безнең завклуб та юк, беркем каршы алмый, беркем чыкмый, беркем юк. Хәзер инде ачыктык дибез инде, магазинда бер нәрсә дә каткан, та, таш күк пряндик. Һәм э, банка борщ. Тик банкада борщ. Әйе, әйе, әйе. Әзер.
Ничек ашыйсың аны, нәрсә? Хәзер китте Хасанов дигән безнең бер шибәр бер җегетебез бар ие, вафат булып калды, Гайса.

Ну, көлдек шул, егылып көлеп. Ашаганыбыз ашагандыр инде, ашамаганыбыз юктыр, белмим, әмма этот факт.
Менә шундый халәт булды миндә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Әйтерсең дә мин театрда утырам. Мин э, югарыда түгел, түбәндә, түбәннән карап югарыда булган Мәңге янар балкыр йолдызга карап утыру бәхетенә ирештем бүген. Сәвия апа, шундый җылы теләкләр әйтеп калдырасы килә. Кадерен белгән кешегә минутлап санар чаклар гына булган кыйммәтле вакытыбызның кыйммәтен арттырдың бүген. Рәхмәт. Әнә инде пәрдәнең арты, безнең экранның теге ягы. Анда сиңа мөкиббән булган тамашачыларың, телевизор караучыларыбыз синнән әйтеп калдырыр теләкләр көтә. Иң олы рәхмәтем тамашачыларыма, Нур театрына. Чөнки соңгы минем өлкәнәйгән вакытта мине тартып алып, шул тиклем үзем генә теләгән рольләрне уйнарга миңа форсат бирделәр алар. Режиссерларыма олы рәхмәтемне әйтәм. Мин бик күп режиссерлар белән эшләдем. Үземнең тәгаен генә режиссерым булмаса да, һәр режиссер үзенең эшендә мине ала килде, эшсез итмәделәр. Бүген дә мин әле дүртме, бишме спектакльдә рольләр уйныймын. Әйтер сүзем, теләкләрем минем коллективыма. Бик матур коллективта эшлим мин. Яшьләр алар, талантлылар, киләчәктә, аларның киләчәкләре зур, Алла бирса, шушы мин 100 яшемә җиткәндә дә шул Нур театрының килеп, 50 еллыгында рәхәтләнеп кул чабып утырырга насыйп булсын иде. Һәммәгезгә дә саулык телим. Ә минем инде кушып әйтәсе килә, Сәвия апа, әле тыңлап утырып хайранмын, ул әле бу яшьтә уйнаганда, зиһен иң мөһиме кирәк. Хәтер кирәк. Хәтер. Зиһен генә түгел, зиһеннең зирәклеге Зирәк, кирәк. әйе. Менә шулар булуга сөенеп, шатланып, Әйе. искиткеч рольләрдә уйнап гомерләр итәсез. Әйе. Ә беләсезме, Сәвия апа, җиңелгә генә корылып табылган акча була кешеләрдә. Әйе, әйе. Аны максатсыз, мәгънәсез җилләргә очырып, тараткан кешеләр була. Ә сез максатлы гомерегезне үзегезнең тумыштан булган сәләтегез, осталыгыгыз, тырышлыгыгыз белән, максатчан еллар белән бар итүче һәм бай итүче. Киләчәктә дә олы сәхнәләрдән безне сөендереп, матур-матур рольләрдә, яңалардан-яңадан сезнең белән күрешүләр көтеп калабыз. Рәхмәт, җаным. Бүгенге килүегезгә олы рәхмәтләребезне яудырабыз.

Агартып, агарынып кайта белик, аеруча көләсе килгән рольләрен карап көлеп, елыйсы килгәннәрендә кушылып елап, Сәвия апа уйнаган рольләргә мин үзем театр дөньясында булган кебек алда сезне чакырып калам. Очрашканга кадәр.